Reit Senedd, um, ti'n mynd neis i curo y gwpan yma eto tymor yma? Yndi, um, gyfo'r tymor ddim wedi gael, ddim wedi gorau yn dan yn Welsh Cup. Um, Dych go, um, disgyn yn y last hurdle, ffam nhw'n ddeud yn y semi-final. Um, bach o siom yma, ond gallwn ni rediad da. Oedyn yn y lig, dych go, um, gorffan yn ail, doedd ddim ddigon da i i clwb fel Caernarfon 'lly ac um, dych chi'n gwybod, rhaid i ni orffen y season ar y rhai, fatha mae'n dweud, i ni gael cario ymlaen hynna fewn i pre-season a i tymor nesaf i ddangos i, i'r tîmau, dych chi'n gwybod, da ni'n mynd i cicio ymlaen yn tymor nesaf fan. Ie, yeah, dyna y tîmau, dwi'n meddwl, e, efo'r cyfnogwyr i gyd, lle bod um, heddiw yn, yn gem bwysig i'r clwb yn mynd ymlaen, de. Um, oeddech chi gyd fel um, sgwad yn tîmio'n un peth? Oedd, oeddwn ni, a dych chi'n mae Iwan di mynd i seinio rei o chrwyr yn barod, a mae yna rei, dych chi'n heb gael ei seinio eto, so mae Iwan wedi mae'n basically yn dweud, chwa, da ni chwarae am yn grysa at tymor nesaf, felly, chwa, yr 11 nath cychwyn heddiw, chwa, fo'n chance i, iddyn ni ddangos, chwa, yn heiddi cychwyn, wel, dim cychwyn, ond fewn yn pre-season i, i chwarae games, lle, ac, um, chwa, hyn ar y bench hefyd, chwa, gyda ni, chwa, nhw'n dweud, um, strength in depth, chwa, gyda ni sgwad cry yma, felly, um, dwi'n meddwl bod i, uh, bod i'r rhywun a diwan dros yr ha, wan efo bob chwaraewyr, ond, um, Ch'od dwi me'wl gannon ni sgwad digon da i pwsio mlaen i fynd i'r Welsh Prem. Na fo, ac yym jyst yn olaf am y gêm heddiw, o'dd 'i'n perfformiad da gin yr ogia a yym y d- y dwy gog yym sydyn rei sy'n dechra 'di helpu do? Do, o'dd o wedi helpu yym pan nathon ni chwara nhw dechra season yn Fflint yy curo six one a gathon ni cwpwl o gols fuan yn fan'na ag o' pena Fflint 'di mynd felly yym dwi ch'od nesh i eitha o'r ogia cyn y gêm efyd t'mo' s- gawn ni gol fuan Tibod, o'n i'n setlo fewn i'r gêm, ond um, dwi'm yn meddwl nath ni ddechrau'n gret, dych oedd ni'n bach yn dydd cosh, oedd yn dweud, yn dechrau, a wedyn um, gatho ni dau gol reit sydyn, oedd chi'n dweud, which nath yna, um, dych chi'n nath ni yr afi lawr wedyn efo'r ple, oedd nhw, oedd nhw'n edrych, oedd nhw'n mynd o'n i tacl sgwirion, oedd nhw'n dipenna nhw, felly, um, na, dych overall, ar ôl gael yr ail gol, nath ni fildio, tywch ar y ffwbol neis, oedd ni'n creu lot o cyfleoedd iddyn ni, ac um, tydi o dys, oedd ni'n lle dyn 4-5-0. A sut mae'n teimlo i curo cwpan fel capten y Caernarfon am y tro gyntaf? Yndi, grêt.
Yym, wel tymor dwytha fai is capten o'n i ac yy nathon ni curo'r dybl felly yym na mae o'n neis t'mo' teimlo teimlo yym reit proud yym dych go- cefnogi dre yn tyfu fyny a wedyn ga'l cerddad y tîm allan heddiw a curo trwffi gynta fi fel capten i'r clwb. 'Na fo, ac yym dwi siŵr falla ma' 'na jians na honna 'di un gynta o dipyn o nwylo i chdi fatha capten oes? Gobeithio ia, so gobeithio nawn ni curo eto tymor nesa, curo'r lig a un step yn bellach yn y Welsh Cup.
Croesi fysa Nathan. Diolch i chdi de.
Diolch Paul. Diolch.